Jo, lo sëtze mer hei. Lo sëtze mer hei.
Kelly? Ja, Joël?
Has du schonn enker Päiperleken am Bauch?
Keng richteg, nëmmen där metaphorescher. Nëmmen där metaphorescher.
Et huet awer gekribbelt. Jo, woubäi bei mir kribbelt et net esou am Bauch, bei mir kribbelt et éischter an den Hänn a mäin Häerz fänkt ganz séier u mat schloen an ech kréien. Virun Opreegung Duerchfall. Wat vläicht erëm fir d'Päiperlek geschwätzt, just an enger anerer Form.
Jeanette, spannend, bei mir kribbelen d'Hänn och. Wierklech? Ja.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Joël, Kelly, wéi mierkt een, wat ee vun enger Persoun wëll? Huh, dat ass eng gutt Fro. Ech hu mer dat, déi Fro mäi ganzt Liewe laang gestallt an ech wier mer ganz laang net sécher, wéi een dat géif mierken a wéi een iwwerhaapt géif mierken, datt ee verléift wier. Also dat war fir mech ëmmer e grousst. Ganz grousse Mysterium. An ech hat dann oft Situatiounen, wou ech geduecht hunn, Hm, mee ass dat elo esou, ass dat net esou? An et huet vläicht e bësse gekribbelt an den Hänn oder am Bauch oder soss enzwousch, mee net esou vill. An iergendwann war ech dunn richteg verléift, sou datt ech dat einfach wosst. An dat war ganz komesch, well dunn hunn ech geduecht, Okay, dat ass ganz anescht wéi. Déi kéiere virdrun, an dat huet am Fong gemeent, datt ech ganz vill a Fro gestallt hunn, wat ech am Fong vun deenen anere Leit wollt. An et seet ee jo och, ech wëll eppes vun där Persoun. An ech fannt dat ganz, ganz interessant, wou ech elo driwwer nogeduecht hunn, wat fir verschidde Forme vun Unzéiungen, well dat ass d'Thema vun dëser Episod, et gëtt, datt een dat esou seet. Ech wëll eppes vun dir oder ech wëll eppes vun deem an se deen awer ni wat ee wëll. Ass. Yes.
Yes. An ech mengen dat ass dat ass och schon Spoiler, dat ass bësse sou den äh, dat wouriwwer mer elo schwätze wäerten. ähm, ech muss soen dee Verwirrungsmoment hat ech och schon méi oft, well. ech a menger Jugend ëmmer geduecht hunn, ech wier verléift an dunn et awer net esou, net esou richteg war oder all Kéiers, wann ech mech nei verléift hunn, erëm anescht war. An hunn ech geduecht, bon, okay, da gëtt et mam Alter halt einfach besser, méi intensiv. An dunn hunn ech bemol ugefaangen, mech a meng gutt Frëndinnen ze verléiwen. An et huet sech awer anescht ugefillt wéi esou, déi crushen mat deene Persounen, mat deenen ech dono eng romantesch sexuell Bezéiung hat. An dunn hunn ech ugefaangen esou e bëssen ze googelen no friend crushes oder sou. An et gëtt effektiv eng mega flott Opzielung vu fënnef ënnerschiddlechen Aart a Weisen vun Attraktioun, oder Unzéiung, ähm, déi fir mech mega ähm, hëllefräich war. An déi enthale mer Iech natierlech net vir. Ech hat dem Joël se och scho geschéckt. Nämlech gëtt et Smush, Crush, Squish, Lush an Swish. Uh, dat wär lo e bësse séier. Also, déi sexuell Unzéiung, dat ass de Smush. Yes. Dat ass einfach, ech wëll mat där Persoun Sex hunn. Dann gëtt et déi romantesch Unzéiung, déi has de scho genannt, de Crush. Yes.
Also ech sinn erdréckt vun där Léift, déi ech vun där Persoun spieren. Dann gëtt et de Squish, dat ass platonesch oder frëndschaftlech Unzéiung. Dat fannen ech ganz interessant, dat dat och esou als Unzéiung gelabelt gëtt, mee do kënne mer herno jo nach e bëssen driwwer schwätzen. Dann gëtt et den Lush, dat ass net e Geschäft, wou ee komesch Seefe kafe kann, mee d'Wuert fir eng Persoun, op déi een sensuell Unzéiung verspiert, zum Beispill d'Leit, mat deenen ee gären kuschelt. An da gëtt et nach den Swish, dat ass déi. Ästhetesch Unzéiung, dat heescht Leit, déi een einfach gär kuckt. An dat fannen ech och schéin, well ech mengen, ech hunn dat relativ oft, datt ech esou e Swish hunn op Leit, ouni datt ech bis elo wierklech e Wuert hat dofir. Oder dat Wuert, also ech hunn déi Begrëffer och schonn eng Kéier gelies gehat, mä dat ass laang hier. An ech hunn oft, datt ech Leit esou vun vu wäitem immens flott fannen an awer iwwerhaapt keen Interesse hunn fir se kennen ze léieren oder iergend eppes mat deene weider ze dinn hunn, mee einfach denken, oh wat eng schéi Persoun. Jo, jo dat kennen ech och an dann wann ech ufänke mat där Persoun ze schwätzen an iergendwéi da mierken am Fong hat ech guer keen Interesse drun där iergendwéi eppes Sexuelles ze maachen oder se ze kussen oder esou, well dat mierks du jo e bëssen esou, wann s de matenee schwätz oder flirts an da bass de esou, oh, ech hätt mega Loscht, déi Persoun och ze kussen oder ze kucke wat entsteet. An dann ass et awer esou, nee, et ass kee Smasch, ech sinn net sexuell attraéiert, et ass e Swish, ech kucken dech einfach gären. Jo, an dat fannen ech hëllefräich an ech hunn och e bëssen driwwer nogeduecht, op ween een e Swish kann hunn. An ech mengen Swish ass déi Form vun Unzéiung, déi een an deene meeschte Bezéiungskonstellatioune kann hunn, well dat kann eng Celebrity-Persoun sinn, et kann eng Persoun sinn, déi s de einfach nëmme random op der Strooss gesäis, et kann eng Bekanntschaft sinn, déi s de heiansdo croiséiers souzesoen an dengem Alldag, et kann e Frënd oder eng Frëndin sinn. Oder och zum Beispill e Partner oder eng Partnerin, mee da komme warscheinlech nach aner Forme vun Attraktioun derbäi, wa mer Persoune esou labelen. Ech fannen déi Labelen enorm interessant an och wierklech hëllefräich, well se esou dat Gefillschaos, dat ech virdrun e bësse beschriwwen hunn, oder wat mer allebéid elo beschriwwen hunn, wat een oft dann huet, wat ee guer net weess, ech wëll eppes vun där Persoun, mee wat am Fong, dat een dann emol wierklech ka benennen an dann och iergendwéi erausfanne kann fir sech selwer, ok, dat do kéint ech mer virstellen, dat do net. Fir mech ass dat wierklech eng enorm Erliichterung, datt et déi Wierder gëtt, well een dann och einfach mierkt, ok, ech muss net alles mat enger Persoun hunn oder just well ech eng Persoun flott ze kucke fannen, heescht dat nach laang net, datt ech a se verléift sinn, datt ech Wëll Sex mat dir hunn, dat muss dat alles net heeschen. An ech hunn d'Gefill, datt dat ëmmer esou, all déi verschidde Léieren, déi ginn ëmmer esou zesummegedrätscht. Also d'platonesch hu mer vläicht nach raus, mee déi aner véier, déi ginn da esou zesummegedrätscht. An du muss dat alles fir eng Persoun empfannen. An dat däerf och just eng sinn. Also dat ass quasi esou, wéi d'Norm definéiert gëtt, géif ech soen. An dat ass awer guer net esou. Also et ass vollkommen ok Leit ze hunn, déi ee just gär kuckt, et ass vollkommen ok Leit ze hunn, mat deenen ee just gär Sex huet, an et ass och vollkommen ok einfach Frëndinneschaften, Frëndschaften ze hunn mat Leit. An et ass och super ok, an dat fannen ech och immens flott, ech hat dat jo schonn ugedeit, datt déi platonesch Unzéiung do och eben an där Oplëschtung mat dran ass. Well ech dat mengen ech awer oft hunn, datt ech Leit esou cool fannen, deng esou, datt ech denken, oh ech wëll däi Kolleeg sinn, a sech dann awer dann esou, well sech, well een da esou opgereegt ass an an well et vläicht awer da e bësse kribbelt, ee sech dann herno Froe stellt, esou, hm, wat ass dat do am Fong fir eng, fir e komescht Gefill, fir eng komesch Unzéiung, déi ech hunn, A wann een sech dann einfach soe konn, Ah nee, ech hunn eng platonesch Unzéiung un déi Persoun. Ech hunn e Squish.
E Squish.
Jo, an dat beschäftegt mech vill, well ech hunn esou d'Gefill, an eiser Gesellschaft ginn et zwou Këschten, platonesch Frëndschaft a sexuell-romantesch. Bezéiungen oder Partnerschaften. An dat, wat an déi eng Këscht geet, passt oft net an déi aner, souzesoen, oder déi eng exkludéiert déi aner. An du muss dech bei enger Persoun entscheeden, ob s de elo sexuell, romantesch un hir interesséiert bass oder nëmme wëlls, entre guillemeten, mat hir befrënnt sinn. An. dass een kann e Squish op eng Persoun hunn, also wierklech en eng staark Unzéiung, déi awer platonesch ass zu enger Persoun, fannen ech weicht déi zwee Këschte schonn e bëssen op an stellt se, stellt Frëndschaften, platonesch Frëndschaften, op déi selwecht Ebene wéi esou déi romantesch oder romantesch-sexuell Unzéiung. Wat ech mega cool fannen. Weess de wat, well s de virdrun vun Norme geschwat hues, Amatonormativitéit heescht? Joël, Nee. Et gëtt esou eng Wëssenschaftlerin, d'Elizabeth Brake, wat iwwer Amatonormativitéit geschwat huet. An den Wikipedia-Artikel dozou erkläert wat dat ass, nämlech dass Leit an hirem Liewen romantesch Bezéiungen beziehungsweise Bestietnisser ëm oder vum Elizabeth erwaart hunn dass hatt a sengem Liewen dat prioriséiert par rapport zu sengen anere Bezéiungen souzesoen, also dass du déi sozial Pressioun hues mee och déi Pressioun an denger romantescher Partnerschaft oder dengem Bestietnis, dass dat muss déi wichtegst Bezéiung sinn. Ja. An domat ginn natierlech och vill esou monogam Virstellungen anhir vun et gëtt nëmmen eng Persoun, déi quasi déi allerwichtegst Roll spillt an et gëtt nëmmen eng Persoun, mat där ech romantesch involvéiert sinn, mat där ech dann och sexuell involvéiert sinn an esou weider. An dat ass halt relativ problematesch, well Leit, déi dann aromantesch sinn, also keng romantesch Unzéiung verspieren, oder asexuell sinn, also keng sexuell Unzéiung verspieren, oder net monogam, ginn dann iergendwéi déi sozial Abnormalien souzesoen duerch déi Amatonormativitéit. An ech hunn dat mega interessant fonnt, well dat esou e Konzept ass, wat relativ vill Saachen zesummefaasst. Jo, an dat ass jo och eppes, wat eis alleguerten ëmmer nach an déi Këschte setzt, vun deenen s de elo geschwat hues. An ech fannen dat am Fong relativ interessant, fir aus deene Këschten erauszebriechen. An ech muss och soen, datt vill vu menge Bezéiungen, fir se emol esou ze nennen, an da mengen ech tatsächlech der, déi entweder sexuell oder romantesch oder béides waren, oft och eng, eng sou als Frëndschaft ugefaangen hunn oder déi Grenzen dann iergendwann net méi esou ganz kloer waren, beziehungsweis een dann esou deen, dat, also et gëtt jo dat Konzept, an ech fannen déi Wierder dann ëmmer e bëssen ellen, vu Friends with Benefits an Frëndschaft plus, wou een da quasi eng platonesch an eng sexuell Unzéiung un déi Persoun spiert. An ech hun mech ëmmer zimlech leng gefillt mat deene Gefiller an esou geduecht, okay, dat ass bësse komesch, dat ass bëssen anescht wéi all déi aner. Iergendwou hunn ech dat och gutt fonnt, fir net an esou enger ganz klassescher Bezéiung ze sinn, mee awer huet ee sech dann, hunn ech mech zimlech, ageengt gefillt an esou bësse sou an denger Erklärungsnote esou, weem, weem soen, weem zielen ech elo dovunner an weem zielen ech elo all déi Detailer dovunner, wéi komplizéiert dat elo ass. An et ass vill méi einfach, einfach kënnen ze soen, dat, dat do ass mäi Frënd, dat do ass meng Frëndin an mir sinn zesummen an all Mënsch weess ongeféier, wat gemengt ass. An, bon, ech mengen, et kann een och, wann een dat ofgeschwat huet mat, mat där Persoun, äh, einfach soen, mir sinn zesummen an da komme warscheinlech net esou vill Nofroen, wéi wann ee probéiert, dee ganzen Truc ze erklären. Et hänkt och ëmmer e bëssen dovun of, mat weem ee schwätzt. A wann s de elo geschwat hues vu sexuell-romantesche Bezéiungen, hues de do express Bezéiung gesot an net Partnerschaft oder hues de Partnerschaft gemengt?
Ech mengen du hues Recht wanns de mech domadder mat där Fro bombardéiers, well am Fong hunn ech Partner oder Partnerinneschaft gemengt an net onbedéngt Bezéiung. An am Fong kinnt ech och einfach dann Partnerinneschaft soen an déi Adjektiver virdru wechloossen, dann ass et vläicht méi kloer wat ech wat ech gemengt hunn. An. Anerersäits giff ech dann erëm soen, vläicht sollte mer déi Trennung zwësche Partnerinneschaft a Bezéiung auserneen huelen oder driwwer nodenken, dat auserneen ze huelen. Et gëtt jo dat Konzept vun der Bezéiungsanarchie, wat Leit praktizéieren, déi soen, all Bezéiungen zu Mënsche si fir mech gläich wichteg oder ech wëll do keng grouss Ënnerscheeder maachen dozwëschent. An soen net, ech hunn ee Partner, eng Partnerin, mat där ech zesumme sinn an dat ass déi Wichtegst a mengem am an déi aner mussen sech all musse kucken, dat se eens ginn, esou, well dat ass elo grad dat Wichtegst. Mee ech hunn esou en Netz vu Bezéiungen an ech kucke grad, wat mir am beschte geet. Ech mengen, datt dat immens vill Aarbecht ass, wann ee sou also esou ee Bezéiungsnetzwierk opbaut an datt een do ëmmer ganz vill kommunizéiere muss. Mee ech fannen den Usaz awer interessant. Also et ass net, datt ech onbedéngt soen, mir sollten eis all dorop ëmstellen. Ech mengen och, datt et einfach verschidde Bedürfnisser gëtt vu verschiddene Leit, wou een einfach méi wichteg wëll sinn fir eng gewësse Persoun, well déi engem och méi wichteg ass, well een dat nu emol esou fillt. Ech mengen awer, wat an deem Bezéiungsanarchie-Konzept Gutt ass, ass fir driwwer, datt ee kann driwwer nodenken, datt ee Prioritéite selwer ka setzen an datt een och unerkennt, datt dat näischt Fixes ass, mee esou fluide ass, also dat ka mat der Zäit wiesselen an et ka mol sinn, datt eng Frëndschaft bemol méi wichteg gëtt wéi eng Partnerschaft oder ëmgedréint an datt dat och a verschiddene Phasen oflafe kann. Dat ass mer tatsächlech déi lescht puer Méint geschitt, Ah ja.
Ja. Ähm, dass ech gemierkt hunn, dass mat deenen annerhalf Persounen, kuck, do fänkt et schon un, mat deenen ech eng Partnerschaft hunn oder mat deenen ech äh, sou eng Zort vu Partnerinneschaft hunn, dass déi, dass ech déi am Fong manner oft gesinn hunn wéi déi, Eng, zwou Frëndinnen, eng dovunner wunnt och mat mir zesummen, déi ech all Dag héieren a mat deenen ech meng emotional Theeme beschwätzen an deenen ech am Fong méi no sinn, wéi dann deene Leit, deenen ech déi Etikett oder dat Label Partner, Partnerin ginn, souzesoen. An dat war, dat war relativ komesch, well ech mer dunn hu missen d'Fro stellen, Ass dat nach eng Partnerinnenschaft? Ass déi Bezéiung, déi ech grad zu där Persoun hunn, esou wéi ech mer eng Partnerinnenschaft virstellen? A bei enger Persoun hunn ech mer dann missen agestoen, Nee, am Fong net. An zwar net well aner Leit mer méi no sinn, mee well déi Persoun einfach mëttlerweil ze wäit fort vu mir ass, dass ech d'Gefill hunn, dass dat Label, wat ech eiser Bezéiung ginn hunn, an déi Persoun mäin Partner ass, übt esou vill Drock op mech aus, well mat deem Label halt natierlech ëmmer déi Erwaardunge komme vu wéi vill Plaz hunn ech bei där anerer Persoun an ech wëll awer net esou vill Plaz anhuelen. Dann hat ech ëmmer d'Gefill, dass et net genuch war wat ech konnt ginn, dass mer eis net oft genuch gesinn, dass ech mech net genuch këmmeren an esou weider an dat huet mech esou ënner Drock gesat, dass ech iergendwann einfach guer ni méi wollt, well ech d'Gefill hat ech ka mer et guer ni méi eraussichen. Voilà. An jo, trotzdem hunn ech iergendwéi d'Gefill, dass déi Bezéiungen zu mengen zwou enke Frëndinnen deelweis genau esou committed sinn wéi déi zu mengem lo net méi Partner. An ech hu jo virdru gesot, ginn déi zwou Këschten, Frëndschaft a Partnerschaft, déi sech exkludéieren, an dann dee ganze Raum dertëschent. An et si Leit, déi fir de ganze Raum dertëschent en Iwwerbegrëff sech iwwerluecht hunn. Weess de, op wat ech uspille, Joël? Jo.
Du mengs queer platonesch? Jo, queer platonesch oder quasi platonesch. D'Ofkierzung ass QPR, wat ech eng mega süß Ofkierzung fannen. Jo, a lo kommen ech an d'Bredouille fir natierlech QPR-Bezéiungen ze erklären, well am Fong wat déi Etikett definéiert ass, dass all quasi platonesch Bezéiung e bëssen anescht ass.
Also dass quasi sou en Iwwerbegrëff, deen déi zwou Këschte vun deene mer virdru geschwat hunn, nämlech déi, soe mer mol, romantesch-sexuell an déi frëndschaftlech, sou op all Säit vun der Këscht en Stéck ofschneit an se zesummen zu enger Këscht mëscht. An do nach ganz vill aner Saachen drageheit. Jo. Ech kann jo mol e puer Beispiller nennen vun quasi platoneschen oder queerplatonesche Bezéiungen, wéi se kënne sinn. Ech mengen wat déi gemeinsam hunn ass dass se e gewëssene Level vu sech no sinn oder Commitment zoueneen hunn, déi een an sou klassesche Frëndschaften net fënnt an ech denken dass zum Beispill de beschte Frënd oder d'bescht Frëndin kéint als quasi platonesch oder QPR Bezéiung gelabelt ginn, dass dat awer och Bezéiunge kënne si vun Leit déi zesumme wunnen an vläicht keng romantesch oder sexuell oder sensuell also kierperlech Bezéiung zu eneen hunn, mä sech ausgemaat hunn, ech, mir wunnen déi nächst puer Joer zesummen, mir kafen eis zesummen en Appartement oder lounen zesummen, kréie vläicht esouguer zesumme Kanner, ouni dass do déi kierperlech oder romantesch Ebene derbäi wier. Da ginn et awer och quasi platonesch Bezéiungen, déi net nëmme platonesch sinn, also wou et eng sexuell Ebene gëtt. Wéi zum Beispill bei mir a menger Matbewunnesch, wat ëmmer eng platonesch Bezéiung war a wou awer och eng heiansdo a gewëssenen Owenter oder Momenter et eng sexuell Attraktioun zu enee gëtt oder ech esouguer bal eppes wéi eng romantesch Unzéiung zu him spieren. Ech hu virdu jo schonn e bësse sou ugedeit, datt ech all déi Labelen wéilt ofschafen, mee dann hunn ech ëmmer erëm esou deen aneren Impuls, fir nach méi Labelen mat mengem Labeldrucker ze drécken an déi iwwerall drop ze pëschen. An ech hätt ënner am léifste gären e Graden, wou, wou een alles kann bëssen andeelen, op esou engem Crushometer. Wéi schlëmm ass et da grad? Mee vläicht bleiwe mer emol bei de, bei de queerplatonesche Méiglechkeeten, déi et gëtt, fir esou eng, eng Bezéiungsbasis. Ech hunn hei esou eng Lëscht. Do ass ganz vill vun deem, wat s du elo scho gesot hues, kënnt do eran, erëm vir. Ah, cool. Also et gëtt

Zum Beispill, wann s de zesumme wunns, sees, mir wëllen dat Haus hei gemeinsam renovéieren an dat wäert dräi Joer daueren oder esou, oder mir wëllen op länger Zäit iergendwéi probéieren, an eisem Liewen zesummen ze sinn, dann ass et Co-Caregiver, also dat ass, ech sinn zum Beispill Mat-Elter vun engem Kand oder vun Déieren oder vu Planzen oder ech këmmer mech ëm meng Famill. Ech hunn dat mat de Planze relativ léif fonnt, also wou s du gesot hues, et wunnt een zesummen an et wëllt ee vläicht och zesumme Kanner hunn, hu ech geduecht, jo haut kann een och vläicht ufänke mat enger Hausplanz, fir ze kucke wéi gutt datt et geet. Ah Joël, mir fält grad op, meng Matbewunnesch an ech, mir si Co-Caregiverinnen vun 11 Planzen. Wow, ganz, ganz schéin, vill Verantwortung. Jo, a mëttwochs a sonndes ass Giisstag.
Dick gut. Ja. An dee wisselt Dir of, ween, ween hiist den, damer dat zesummen. Nee, mir froen ëmmer, wee fir d'éischt gegoss huet, souzesoen, a probéieren, dass mer eis géigesäiteg drun erënneren. Mhm. Da gëtt et nach äh, emotionell Intimitéit an emotionelle Support. Also dat sinn zwou verschidde Kategorien. Ah, okay. Ähm, Fand ech och interessant. Dat, fir mech spillt dat bësse sou an déi bescht Frëndin, beschte Frënd mat eran, also zum mannst emotionell Intimitéit. An ech fannen et och gutt, dat dat hei als Basis steet, well dat heescht nämlech, dat een net just een oder eng beschte Frënd, beschte Frëndin hu kann, mee verschidde Leit, mat deenen een emotionell intim ka sinn, deenen, deenen een, ënner Guillemeten, alles ziele kann. An ech fannen dat zimlech wichteg. Dat ass fir mech am Fong zimlech cool, Leit ze hunn, mat deenen ech villes vu mengen Emotioune kann deelen. Emotionale Support ass dann éischter déi Persoun, déi Saache matgedeelt kritt. Mee do ass een dann jo oft an enger reziprocker Geschicht, also ech zielen dir eppes, du ziels mir eppes. Dann hu se Social Partners, also dat si Leit, déi zesummen op sozial Evenementer ginn, also zum Beispill geet een zesummen an den Theater oder an de Kino oder op eng Party. Fannt ech och gutt.
Dann gëtt et finanziell, dat ass natierlech och en Aspekt, iwwer deen hu mer elo nach net geschwat, mee dat ass jo och am Fong esou vum Bestietnis de Grond geweecht, datt een iergendwéi zesummen en Haushalt huet an zesummen d'Finanze geréiert. Mee dat kann ee jo och an enger Frëndschaft maachen oder an enger Hausgemeinschaft oder an iergendenger aner, anerer queerplatonescher Partnerinne schafft. Et gëtt och dat Konzept vu Shared Economy, kenns de dat? Also datt e puer Leit een Dëppen zesummen hunn an ee Kont zesummen hunn souzesoen, wou jiddereen dann quasi abezuelt an deen Deel, deen e brauch fir ze liewen, erëm eraushëlt. Dat wier dann och eng Form vun QPR.
Dann hu mer hei nach Kink. Mhm. Dorüber lässt er dann d'Episode von BDSM für ich mich zu informieren. Ähm, ja, dann haben sie einer Businesspartner stehen. Ich weiß nicht, wie viel das, wie viel das wirklich stimmt. Aber ich fand das am Anfang äh, interessant, für die Sachen so äh, niewteneen ze stellen an e bësse ze soen, ok, pick and choose. Jo, wat s du virdru gemengt hues mat sech de Labelen eraussichen, wier, datt ee quasi kéint vun där Oplëschtung, déi s de elo gemat hues, sech déi Deeler erauspicken, déi fir eng Bezéiung passen an déi dann quasi sou wéi sou Hashtags op d'Bezéiung taggen, oder wéi? An heiansdo kënnt een derbäi oder fält een ewech oder sou. Jo, ech fannen dat am Fong en interessante Prinzip, fir och sou iwwer Bezéiungen nozedenken, sou wat verbënnt mech eigentlech mat där Persoun a wisou fannen ech déi Persoun gutt. An also ech mierken dat virun allem op der Aarbecht, sou dat ech mat verschiddene Leit op der Aarbecht einfach gutt befrënnt sinn. Ja. Well, well een sech souwisou, jo, et gesäit een sech äert Stonnen den Dag, fënnef Stonnen d'Woch, äh, wann een e véiert Stonnen Job huet. An mat verschiddene Leit kënnt een dann einfach gutt zurecht an äh, mécht ee gemeinsam Mëttes Paus oder esou Saachen äh, oder et ginn den Honner eppes drénken. An dann fand ech et awer e bësse komesch, fir dann ze soen, ah nee, mir si just Aarbechtskolleegen. Ja. So, nee, mir sinn Aarbechtskolleegen an och befrënnt. An bon, mat enger Persoun wunnen ech och nach zesummen. Ah, Do ja. kënnt dat och nach dobäi. Äh, do kënnt da vläicht och nach dat Dat wat ech virdru vun der emotionaler Intimitéit erzielt hunn, deen Aspekt vläicht nach méi grouss gëtt. Vläicht passen ech och nach heiansdo op eng Kaz oder en Hond vun där Persoun op oder ginn, wa se an der Vakanz ass, hir Planzen nätzen. Da kommen déi Saachen och nach dobäi. Also dat kann ee sech jo dann scho virstellen. An och bei anere Konstellatioune vun deene Labelen ergi sech mengen ech interessant Bezéiungen. An ech fannen dat am Fong Jo, e gutt Konzept, fir driwwer nozedenken, fir engersäits déi Labelen ze hunn, fir dat ze benennen ze kënnen, wat déi Bezéiung ausmécht, an anersäits awer och opzeléisen, esou déi starr Binaritéit vu romantesch versus platonesch. Yes.
Jo, an och déi Zesummesetzung. Vu sexuell a romantesch. Dass ech gemierkt hunn, dass wann ech zu enger Persoun sexuell ugezu sinn, ech net onbedéngt romantesch zu hir ugezu sinn, a wann ech zu enger Persoun romantesch ugezu sinn, et heescht net onbedéngt, dass ech wëll Sex mat hir hunn, war fir mech mega erliichterend, well ze denken, dass dat ëmmer muss zesummegoen, an dann ze mierken, dass awer een Deel feelt souzesoen, huet mer oft d'Gefill ginn, dass et net gutt genuch ass, also dass meng wéi ech fillen net gutt genuch ass, mee och einfach déi Zort vu Bezéiung, dass dann einfach net esou richteg passt, wat ech relativ beonrouegend fonnt hunn. Also vill vun deene Labelen, dat muss ee elo vläicht nach dobäi soen, déi komme jo e bëssen esou aus der asexueller, aromantescher Community, déi sech aus deene Grënn, déi s du elo och vläicht esou e bëssen ugedeit hues, vill Gedanken dorëm maachen, well ee jo a Leit verléift ka sinn, ouni sexuell ugezunn ze sinn, an oder sexuell ugezu sinn, ouni romantesch verléift ze sinn. A wann een Deel dovunner komplett feelt, da stellt ee sech natierlech d'Fro, esou, Ass dat, sinn ech richteg, sinn ech falsch, feelt iergendeppes u mir, ass iergendeppes futti u mir? Ech hu mer déi Fro och oft gestallt. Also ech menge souguer, datt ech e bëssen um aromantesche Spektrum iergendwou ronderëm hänken. Ech si mer awer net net sécher an ech giff dee Fändel elo net onbedéngt mer undoen, well ech dann awer an enger an enger romantescher Bezéiung sinn. oder mech och heiansdo scho mol verléift hunn, beziehungsweise gecrushed hunn op Persounen, an awer war dat oft en Deel vun esou identitäre Kämpf a mir selwer, sou, jo, mee dat ass jo ganz komesch, dass de just déi eng Form vun Unzéiung verspiers an dat anert guer net, dat passt jo iergendwéi net beieneen, a fir dann ze mierken, okay, et gëtt einfach vill verschidde Forme vun Unzéiung, dat kann individuell ganz anescht sinn, dat hunn ech jo zimmlech befreiend fonnt, also esou wéi s du dat och beschriwwen hues, hunn ech zimmlech gutt fonnt. Jo, an do kéint een natierlech och elo mat deenen Orientéierungslabele spillen, well also fir mech war et befreiend ze mierken, ech ka mech zum Beispill als lesbesch bezeechnen, awer trotzdeem mat mech méi zu méi Leit sexuell, sensuell, ästhetesch ugezu fillen, sou ze soen. An et kéint een, wann een elo déi Labele wëll huelen, zum Beispill soen, eng Persoun ass homoromantesch, pansexuell, polyästhetesch. An ech weess net, homoplatonesch.
Also besonnesch mat sexuell an romantesch kennen ech dat zimlech oft oder hunn dat schonn oft gesinn bei Leit, datt déi dat, datt se sech esou labelen. An ech fannen dat am Fong Zimlech cool wa Leit dat fir sech erausfonnt hunn. Ja. Bei mir ass dat alles ëmmer nach e bësse sou en e Mischmasch oder s ech kann einfach virun virun alles Bi oder Pan stellen. Äh, mee Perfekt. ja, tiptop. Easy.
Kann ech fir näischt decidéieren. Bisexuelle Switch, tiptop. Wat wëlls de haut de Mëtten eessen? Hm, fro mech net.
Jo, an ech mengen, et muss een, also muss een déi Forme vun Unzéiung, déi sexuell, romantesch, platonesch, sensuell an ästhetesch, déi mer elo opgezielt hunn, och net onbedéngt op d'Geschlecht vun där Persoun, op déi se sech bezitt, elo alabelen. Mee et kéint een. Sou, dat ass dat, wat ech domadder wollt soen, dass een déi, dass een déi Wuertendunge vu romantesch a sexuell och kéint ersetzen duerch platonesch, sensuell oder ästhetesch souzesoen, fir dat nach sou e bëssen auszeweiden. Iwwregens, wann Äech déi Smush Crush, Squish Lush an Squish Geschicht vill ze komplizéiert war, mir setzen de Link zu där Lëscht op eis Websäit direkt ënnert dës Episod. Da kënnt der Iech dat ausdrécken an esou laminéieren. An ëmmer wann der net wësst wat der fillt, da kënnt der Iech dat eng Kéier duerchliesen an.
Esou wäert d'Fro vum Ufank och beäntwert, wéi een erausfënnt, wat een vun enger Persoun wëll. Ok. Häss de nach gären e leschte Fun Fact, Joël? Vun dir, jo, natierlech, ëmmer.
Wou ech e bëssen zu quasi-platonesche Bezéiungen am Internet recherchéiert hunn, wou mer schonn bei Planze waren an esou, hunn ech dat Wuert Zucchini fonnt. An Zucchini ass d'Bezeechnung fir dee quasi oder queer-platonesche Partner vun enger Persoun an ass am Fong aus engem Witz eraus entstanen. Uh, uh, uh, ech mengen, ech weess wisou.
Tja, so du. Well de, well d'Zucchini déi selwecht oder ganz no Famill ass mat de Kürbissen, also e Squash. Mmh. Ass et esou? Nee, dat weess ech leider net. Do misst ech vläit nach eng Kéier eng Internetrecherche umaachen. Mee am Fong fir sech e bësse lëschteg ze maachen, dass et keen partnerspezifeschen Term gëtt tëscht Partner a Kolleeg, also Frënd, Frëndin a Kolleeg, Kolleegin, an dass dann Leit soen, Déi a mei Zucchini. Also déi Persoun ass meng Zucchini. Wat ech relativ süß fand. ähm, genau, an ech op jeden Fall mindestens drei Zucchinien an mengem Liewen. ja. Dat ass en ziemlich gut Schlusswuert. Yes, ich hoffe dir ähm, Denkt haut alleguerten un är Zucchini'en, sot hinnen dat der se gären hutt a wann der der wënscht ass, dréckt ass Enker fest an zielt hinnen dat se sollen de Sex Podcast lauschteren. Yes!
Bis déi nächste Kéier, elo kënnt eng Rubrik. Ciao!
Ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Eng gutt Fro, Wat ass Pleasure Mapping? Pleasure Mapping ass eng Technik, wou ee Kierperdeeler erfaasst, fir erauszefannen, wat sech gutt ufillt a wat net. Et ass eng Aart a Weis, fir de Grad vu Pleséier ze moossen a sou eng geographesch Landkaart vum Kierper ze erstellen. D'Zil vum Pleasure Mapping ass et net, zum Orgasmus ze kommen, mee vill méi, erauszefannen, wat gutt deet a Pleséier bréngt. Wann een elo awer wärend dem Mapping zum Orgasmus kéim, wier dat och net schlëmm. Fir dëst ze maachen, brauch een op d'mannst ee Kierper an eng Hand. Dëst kann engem säin eegene Kierper sinn oder dee vun enger Partnerin oder engem Partner. Och méi wéi zwou Persoune kënnen deelhuelen. Ausser den Hänn kann een och nach aner Material benotzen, eng Fieder, d'Bléit vun enger Blumm, een duusse Stoff, eppes aus Lieder oder veganem Lieder, Épinouil, also sou ee klenge Rondel mat Stachelen drun, eng Zong, ee Sextoy oder Vibrator oder wat ee soss nach doheem fanne kann. D'Zil ass, Saachen ze sichen, déi sech gutt oder interessant op der Haut ufille kéinten. Hei kanns de kreativ ginn. Botz d'Material virdrun grëndlech. D'Atmosphär ass och wichteg, probéier de Raum angeneem ze gestalten, Mat Këssen, Gerësch, kenger ze heller Luucht, net ze waarm an net ze kal. D'Persoun, déi gemappt gëtt, leet oder sëtzt sech an eng confortabel Positioun. Si kann hir Kleeder ausdoen oder unhalen. Beim Pleasure Mapping geet et drëm erauszefannen, wat sech gutt ufillt a wou. An dëst ass fir jiddereen, dee matmécht, beräicherend an interessant. Et geet och drëm, kloer ze kommunizéieren a matzedeelen, wat ee wëll. D'Persoun, déi gemappt gëtt, entscheet, mat wéi engem Kierperdeel ugefaange gëtt an deelt dëst kloer mat. Si entscheet och, wéi ee Material benotzt gëtt an wéi vill Drock ausgeüübt gëtt. Genau sou entscheet si och iwwer de Rhythmus an de Wénkel. Konzentréiert Iech op eng Regioun, éi der bei déi nächst Kierperregioun gitt. Wann een ze vill Kierperdeele mateneen stimuléiert, kann ee séier iwwerfuerdert ginn. Et geet also engersäits drëm erauszefanne wat gutt deet a wou, mee anerersäits och wéi een dëst kommunizéiere kann. Wärend d'Persoun déi gëtt, mam Drock a mam Rhythmus spille kann, muss si der Persoun déi kritt, déi empfänkt, genau nolauschteren an och follegen. Dëst geschitt deelweis duerch verbale Feedback an deelweis duerch Kierpersprooch an non-verbal Reaktiounen. De Feedback kann zum Beispill sou kléngen, Dëst deet gutt, maach weider! oder Méi séier oder méi lues! oder Stopp, komm mer probéiere lo d'Wieder a fänk beim lénke Fouss un a géi lues a lues weider erop! oder Dëst ass ze intensiv, maach weider, awer mat manner Drock! Et geet also drëm, déi aner Persoun ze leeden an d'Kontroll iwwer säin eegene Pleséier ze kréien. Andeems een dat mécht, ass ee ganz op de Kierper konzentréiert, op wéi sech wat ufillt, wat angeneem ass a wat net. Sief konkret a beschreif all Sensatioun, déi s de spiers. Sou kënnt der dëst spéider an engem sexuelle Kontext benotzen, falls der dat wënscht. Sief éierlech mat der selwer a mat der Partnerin oder dem Partner. Du kanns och op enger Skala Feedback iwwer wat angeneem ass ginn, tëschent eent an zéng. Zéng heescht, hal ni domat op an eent heescht zum Beispill, dat do ass komesch oder onangeneem. Och wann s de eppes fënns, wat gutt deet, bleiw net ze laang dobäi, maach an entdeck weider. Et kann een och Saache probéieren a fillen, déi ee sech an engem aneren, manner kontrolléierte Kontext net traue géing. Dëst kann een therapeuteschen Zweck hunn. Et gi Leit, déi Pleasure Mapping an engem therapeutesche Kontext ubidden, an dëst fir zum Beispill fréier Traumaen op eng kierperlech Manéier ze verschaffen. Dëst gëtt meeschtens an e puer Sëtzunge gemaach an engem Rhythmus, dee sech fir de Patient gutt ufillt. Och hei ass et wichteg, nei positiv Erfarungen ze maachen an doriwwer schwätzen ze kënnen. E Professionellen ass eng méi neutral Persoun an hei kann de Pleasure-Map aner Ziler hunn. Wann der fäerdeg sidd, wann d'Persoun, déi gemappt gouf, genuch hat, huelt iech Zäit fir Feedback. Deelt är Erfarungen. Iwwerleet iech, wat der d'nächst Kéier ännere kéint. Verhaalt iech, wat iech am beschte gefall huet a wat der spéider erëm benotze kënnt. Pleasure Mapping hëlleft Vertrauen an Intimitéit opzebauen. Et léiert een eppes iwwer deen aneren, zesummen op eng spilleresch Aart a Weis. Sou entdeckt ee selwer wat ee gär huet a kann dëst an Zukunft an intim Interaktioune mat abauen. Hei geet et drëm sech besser ze verstoen, méi verbonn mat sengem Kierper ze sinn an un der sexueller Kommunikatioun ze schaffen.

De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.